Jean. U din Janet, il-mara tiegħu. U dan Deni, it-tifel tagħhom. Ftit żmien ilu, Jean jitlef lil Janet. Kienet għadha żgħira. Tlift il-mara, oh, tlift il-mara, tlift om it-tifel, eh, it-tifel tilef il-lom u kol. ħafna, ħafna, ħafna nimmissja. Ma tistax ma timmissja ħiex, nitmissja kull-jum, kull-jum, kull-jum. 17 il-sena u In-nar kien għadu hemm. Ma konniex iddejjaqna minn xulxin, laqgħa xejn. Għalhekk diffiċli ħafna.
Mejju 2017. Janet Tħalina.
U niftakar meta telaq kulħadd u kont waħdi. Telqet meta kont waħdi, rrid tistenna li li nkunu għedna. Għanna ċimiterju n-naxxar ħdejna u memx għalfejn nidħolġu ċimiterju nista' noqgħod qoddim il-grada mek nara ehm, nara l-adba tagħha mek u nkellimha ngħidilha x'għamilt u x'mamilx u nikpi ovvjament għax niftakar fiha. New Year's Eve nofs il-lej Jien u t-tifel inqattaw hemmhekk. Meta jinqeleb nofs il-lejn nkunu hemmhekk wara l-grada qed inħarsu lejha biex naddu New Year's New Year naddu magħha.
It-tifel ukoll jiftakar fiha kuljum. Kuljum kuljum joħroġ barra fil-gallerija jgħidilha x'għamel f'dik il-ġurnata u x'kienet jaħseb, etc. etc. Ħares li jissema kuljum m'hemmx ismu. Unbat fl-aħħar, at the top of his voice, ikun x'in ikun, jista' jkunu sija ta' filgħodu. Jgħid, good night, I love you. U triq kollha tismaħħa di. U kulħadd ikun qed jistenniha naħseb kuljum. Madu xikbi, imma jkellima kuljum jisu xorta qiegħda f'ħajtu, xorta qiegħda f'ħajtu u nitkellmu fuqha mhux nevitaw is-suġġett laqgħa xejn. Naħseb dik l-iżjed ħaġa li nixtieq li t-tifel tiegħi ikompli fuq dawk il-valuri li tatu hi. Konna t-nitkelmu fuqa dil-bicċa xogħol u għalit li għattila ma setax ikunu għar l-affarijiet. Għalit li jiva setaw ikunu ħafnar. Għattilha x'inti tgħid. Qalet li seta' il-kanser ikun fuq it-tifel. U kien ikun ħafna. Hekk kienet taħseb hi. Di kienet it-tieni darba li kellha l-kanser meta kellha 21 sena minn għalija qabel intaqat miegħi, kellha kanser mod ieħor. u kienet għaddit għaddit minn min martirju wkoll dak iż-żmien. Imma għaddit minna u, u fil-fatt l-istorja tagħna eh, kienet naqra iżjed interessanti għax niftakar meta ntqajt magħha laqasad kienet għaddit sena, kienet ġiet fuqi għal isma it-tobba tgħidu li l-imjiem ma nistax kolli tfal. għax tant kelli kimo kella chemotherapy u kienu tawa HRT u kienu tawa ħafna affarijiet li eh, biex ikollha tfal kien issa tkun diffiċli ħafna. U jien dejjem rrid tfal. Dejjem rrid tfal. Imma tant sirt inħobba dil-mara li għat jekk il-bambin ma jriċi tini tfal ma jtijom lix. Minn hawn u minn hemm naraw x'nagħmlu. Sirna nafu li hija pregnant, ġifieri kien hemm dik xi ħaġa, dik il- eh, eh, eh, il-mulejrit li xorta itina tfal. Alla volja kien kważi impossibbli li jkollna tfal. Mur fuq is-soffan, nkun waħdi, tifel ikun mur imur jorqod u jien dejjem nħossni waħdi. Għandi ħafna ħbib, għandi ħafna familja, għandi nies li jgħinuni u nies li jħobbuni u jekk kienu l-offiċċju, jekk kienu maħuti, jekk kienu mal-ħbib kollha qegħdin hemm, jiġifieri I'm very lucky. I'm very very lucky in this respect. Imma dejjem tħossa dik li qiegħed waħdi, qiegħed mingħajra u dejjem nħares li jissiġġu l-portruna fej kienet tkun u jisa edem. Dik qatt ma sa tmur. Dik qatt ma sa ninsija. Ftit qabel ġenit ħallietna, ġannu ġenit jiżewġu. Ma kienx żwieġ normali fil-knisja. Iżżewġna bil-knisja fuq il-putruna tad-dar. u kienet iżjed speċjali għalija milli għamilt tiċ kif jagħmel kulħadd u dat tiċ jispiċċa pala parti di kienet xi ħaġa ħafna it was much deeper for me it was much much deeper for me dik il-ħaġa li eh, dik l-imħabba ħassejta ħafna ħafna iżjed għal xi raġuni. u ma rridx ninsiha. Allura meta nitkellem fuqha, nieħu pjaċir li nitkellem fuqha, hemm min mhux se nsemmija, mhux se nsemmija għal ġanet, mhux jibda jaħseb, jerġa' jiftakar ġan, jien irrid nerġa' niftakar, jien kull darba xi ħadd isemmi lil mara għajnejja jixawlu, jixalu. Dejjem hekk. U nitkellem ma' min nitkellem jekk huma ħbieb, dejjem insemmija. Minix mhux se nsemmija. Minix anki ma' tifel, niftakar u nitkellem miegħu u ngħid remember when mommy did this. Għaxin il-mommy tiegħi kellha l-istess ħaġa. Kellha kanser fil-kolon u fil-fwit l-istess ħaġa kif kellha l-mara tiegħi. 30 sena wara pretendejt li l-affarijiet li kienu jagħmlu 30 sena ilu Kienu inferjuri b'daqs kemm kienu jafu llum u ma ma kienx hekk. U niftakar mort għand missieri konnajt. Inti rnexxielek jien ma rnexxieli. Biex nfejja. Għadni sal-lum ngħid għalfej. Għamilt xi ħaġa ħażina. Stajt nagħmel iżjed. Ma nafx, nibda ngħid, għamilt kollox li stajt. Għamilt kollox li stajt dejjem tibda tajt, forsi jekk għamilt hekk jew għamilt hekk, imma tant għamilna affarijiet. Jekk kienu dieta, jekk kienu tobba, jekk kienu terapies differenti, kollox provajna, imma ma rridx jaf. Imma jien naħseb kienet taf li sa tgħaddi minn hemm. Janet, qabel mietet, kitbet ittra lil binha.
Kienet ittra ħelwa, kittra prova tispjega dat tifel ta' xar snin għalfej se jitlef l-lommu. Mbagħad kitbit li waħdi ukoll ma kontx naf li kitbit li waħdi. Tridit nitkompli Anke biex insib xi ħadd ieħor, pereżempju eventwalment mhix xi ħaġa li li tista' tisma' xi ħadd jgħidha dik mara tiegħek tajda. Li tkompli bil-ħajja. Tissib li I have to find happiness again. Okkazjonijiet meta tkun għaddejja b'dak il Dak l-uġieħ kollu tkun qed titlob li joħodilek, imma meta mbagħad joħodilek le tajt għalfej ħadili, għalfej ma tani ġurnata oħra, għalfej ma tani ftit iżjed ċans. Kem, kem nixtieq li kolli ġurnata waħda biss, nagħti kollox għal dik il-ġurnata li tisma' leħena jew ma nafx. Kem nagħmel affarijiet kem

Anke sħabi, najdem, narom jilletikaw fuq ċoċati, najdilom taf kemm intkom fortunati li tmorru d-dar u s-sibu l-dik xaħat li tħobb. Anki jekk tiġġieldu, anki jekk eh, taddu minn zminijiet koroħ, ma dik il-ħaġa li tkun emmek u tkun taf li qed emmek Kemm ma tistgħux teħduha for granted illum hekk ngħid.
Nar il-ġimgħa, 26 ta' April, f'Xaraba, inti tista' tgħin il-hospice